Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar! Dünýä Türkmenleriniň demokratiýa platformasynyň şeýle-de Hak bileleşiginiň bileleşip Türkmen halk frontuny döretmeginde esasy roly oýnan, Germaniýada resmi ýagdaýda iki müň on dördünji ýylda döredilen Hereket Türkmen demokratik birleşiginiň, Baştutany Türkmenistanyň dürli zyndanlarynda bolup gaýdan täze döredilen oppozisiýa bileleşiginiň baştutany, owalky syýasy tussaw, oppozisioner Akmuhammet Baýhanow bilen häzirki Türkmenistandaky syýasy ýagdaýlar baradaky garaýşyny dykgatyňyza ýetirmäge geldik. Akmuhammet Baýhanow ine şu wagt Türkmenistanda garaşylmadyk ýagdaýda bir kanunyň düzgünlerine gabat gelmeýän ýagdaýda bir prezidentlik saýlawy geçiriljek bolýada. Daşary ýurtdaky käbir owalky Türkmenistanyň watandaşlary ýa-da häzirki watandaşlaram öz kandidatlygyny goýup, olaram goşuljak bolýar. Indi şu prosese siz nähili baha berýäňiz? Neme ýadyňda düşýän bolsa Türkmenistanda bir film alyndyda Aýgyt dädim barada. Şo Aýgyt dädim filmi gutaryp barýarka şo artyň harmanyny talaýyşlar ýaly bolýada. Indi bire ol Türkmenistan talap talap doýman doýman indem öz saglygyny hawa göz öňünde tutup şo taýny birden Meň elimden almasynlar diýip, şo öňünden gaçyp, ogluna tabşyrjak bolýar Türkmenistanyň prezidentlik kürsesini. A bu daşyndakylaram gygyryşyp, ynha menem nemämi goýýan, kandidaturamy goýýan, menem goýýan, ynha pylan, pylan, pylan şol. Şo artyň harmany gutaryp talaýyşlana meňzeýär-dä ýagdaý. Bärde hiç hili bir. Iki tarapyňam edýän işinde many ýok. Sebäbi ol oturan prezident asly prezident däl ol. Hä, ol legitimni prezident däl. Sebäbi on altynjy ýylda giden konstitusiýasyny ne on, ne Ýewrosoýuz, ne Amerika, ne Ýewropa respublikalary, döwletleri kabul etmedi. Seniň munyň negitimni däl diýdi. Ol häzirem ýerinde oturşy prezident bolup oturanok ol adam. Ol ýöne otyr, ogurlyk edip otyr. Hawa, indi şo ogurlyk edýänem näme, oň-muň bilen paýlaşyp, o paýlaşýan firmalaram özbaşdak bir adamlary şular gidäýse, şulary getireli diýip, özbaşdak bir özlerine ýol goýýarlar-da. Indi şo ýoluň gyrajygynda şu wagt garaşyp oturanlar Hawa, ana şolaram şu wagt şol özleriniň kandidaturasyny goýjak bolýarlar prezidentlige. Bu ýene-de şu Türkmenistanyň talanyşyny dowam etmek isleýärler. Gözeňize alyp görüň, bir tarapa kanunsyz otyr, beýleki tarapam kanunsyzam bolsa menem prezident boljak diýýär. Kanunsyz däl diýmegem Sebäbi bir men muny kanunsuz däl diýmänem islänmok. Sebäp näme diýeňde, ol aňyrky tarap prezident bolup oturan adam men niýe göni bir aý wagt berdi prezident saýlawyna. Ýerim tabşyrýan diýýär-de. Ol hiç ýerde praktikada ýok. Prezident birinjiden-ä nemesinden ornundan gidip bilýär, haçan saglygy iň soňky derejä ýetýär. Indi bundan aňryk, şu toçkadan aňryk prezident bolup bilenok. Ýöne şony aýdan ýagdaýynda-da şondan soň iki aý bolmaly, dünýä standardynda. Türkmeniň näme üçindir standardy bir aý. O nireden alýar o nemäni? Bir aý berdi şo saýlawa. Ikinjiden hem, saýlanjak adam ýa soňky on bäş ýylyny Türkmenistanda ýaşamalydyr. Mysal üçin, altmyş ýaşan bolsam-da, Şoň kyrk bäş ýylyny Türkmenistanda ýaşan bolsam, şoň ýigrimi ýylynam işlän bolsam Türkmenistanda, özümem kandidat ekonomist, ekonomik ylymlarynyň kandidaty bolsam, men daşynda gezip ýörün, men özüm gaçyp gaýdamok-a Türkmenistandan. Men Türkmenistanyň içinden hemme türmeleri geçirip, görkezip, KGB-de tutup, ondanam basyp, hiç hili günäsiz basyp, ýene-de owadan depeden hem çykaranlarynyň sebäbi, olar çykaranok bizi owadan depeden. Owadan depeden çykarmaň sebäbi türkmen herekediň güýji. Biz entäk şol koloniýa, umumy režim diýýär, obşi režim koloniýasynda Seýdide otyrkak, meň töweregime adamlar ýygnanyp, türkmen oglanlary ýygnanyp, Olaň her hilsi bar, tussagam bar, esgerem bar, her hilsi bar, men aýdyp oturmaýyn. Ýygnanyp biziň herekedimize goşuldylar. Meniň OON-a ýazýan hatlarymy, OBSE-ýa, OON-a ýazýan diplomatlara ýazan hatlarymy alyp ýetirdiler žurnalistlere we Radio Swoboda Pragada-da aýtdylar, biziň adymyza aýdýardylar, Baýhanow plan ýerde otyr, plan ýerde otyr diýip. Şu zatlaryň güýji bilen, şu ýazylan hatlaryň, şu edilen yhlaslaryň güýji bilen, Dokuzynjy awgust iki müň ýedinji ýylda on bir adamyň biri bolup men azatlyga çykdym Owadandepäň zyndanyndan. Ony men ýene alty aý oturmazlym. Şoňa ýetirmän dünýädäki azatlyk we adam hukuklaryny gorýan guramalar alyp çykdy bizi. Hakyky syýasy tussagy azat etdiler. Ine men şuny aýtjak bolýan, hawa şu syýasy tussagy, tussagçylygy men şeýdip geçirdim. We şo ýerlerde biziň guran guramamyz na şu wagtky biziň türkmen herekedimiziň birleşmesi indi şo taýdaky gurulan gurama gelip Ýewropa gelip, Bärde ýaňadandan güýçlenip we şu pursatda, haçan Türkmenistanda kanun bozulyp, adamlar türmä basylyp, ekonomika ýykylyp, indem prezidentlik seçimini bir ýöne birneme harmana öwürdiler-de, talanmana. Indi şu wagt biz birleşdik, birnäçe gurama bolup we Meň indiki aýtjak zadym, bu seçim geçirse geçiribersin, bulam legitimli bolmaz. Buny men öňünden aýdýan, hiç kim kabul etmeýär şuň seçimiň nemesini, netijesini. We hakyky prezidentlik saýlawyna biz gatnaşarys. Hä, men şoň özüme hut şoňa özüm gatnaşaryn we men şoňa gatnaşmak üçin men şu ýazan eserlerim, kitaplarym, bu hemme Adamlar bilen birleşmämiz, akylly, paýhasly, işini oňarýan ýaş ýigitler, edermen ýigitler Türkmen hereket herekediň içine girýär. Men olary hiç haçan adynam aýdamok, ýüzünem görkezemok, sebäp näme diýeňde, men olaryň üstünden basyş edilmegini ýa zyndana basylmagyny islämok. Şoň üçin biz seredýäs daşyndan. Biz Türkmenistandaky bolup geçýän zatlara baha berýäs. O barada birnäçe sahypalarymyzda, Feýsbukda, Ýutubda informasiýalary berdik we ýazyp degişli ýerlerine ýetirdik meseläň hakykatyny ýetirdik. Biz ony ýöne üstünden gürlämzok, ynha biz aý plan etdik ýa-da plan etjek diýip bärde biz ony özümiz zekramada edemzok. Aýtjak zadym gaýtalýan şol zyndanyň içinden başlan türkmen hereket herekedi hakykat bilen gelip ýetdi şu ýere. Indi şu hakykadyň üstündede biz Türkmenistanyň prezidentligine dalaşgärligimizi ina şu derýaň Hawel derýasynyň boýunda men yglan edýän şonda adamlar. Ýöne biz oňa gatnaşarys. Hakyky. gatnaşarys, haçanda ýetjek derejesine ýetip şu harmany paýlanşýan adamlar bir ýana sowular-a, işiň aladasyny, ýurduň aladasyny etmeýän adamlar şu ýöne gep gürrüň edip adamlar bir ýana sowlup hakyky adamlar orta gelşip ana şolar bilen biz şu seçime gatnaşarys we ýaş ýigitler Türkmenistanyň geljegi studentler bilen şu wagtky Türkmenistanyň akyldar adamlary bilen